Kɔnu ma e gbɔgbɔ ɖeka ŋkume ye ko mi yɔna. Ne sɔ Mawu se gbɔ li sa, me ɖewo yɔnɛ be Dieu, me ɖewo yɔnɛ be God, me ɖewo yɔnɛ be Allah, mɔwo ɖo ŋkɔ nɛ vovovo le kɔtɔnu. Evɔa, gbɔgbɔa ɖeka koe ye mi yanɔa xixea me. Egɔme ye be miɔ mi la yɔ be se gbɔ li sa kɔa, ke mia tɔa abosɔnue. Bosɔnua ŋtɔe nye nyi ŋka. Ne gbɔgbɔ ɖe wɔ nyui nɔ ɔgba, labe enyi sɛ̃, enyi Mawu dɔla alo kpa yi vele nyuia wɔ nɔ wa mɛɖe ale veve sɛ̃, enyi abosaŋu nɛ ya. Bosaŋu kpɔtɛ meli o. Gbegblẽ ku nyuia. Ɖo zɔna le tu. Anyi nyui na mɛɖe, anyi gbegblẽ na mɛɖe. Mɛ ka nui le wɔ o. Ne egbe wɔɛ gbegblẽ kɔa, gbegblẽ la ƒo. Ne wɔ nyuia, nyui la ƒo. Ne yi gbe gblẽ va ŋkɔ ava gblẽ mea, la ƒo gbe gblẽ. Ne eva nyui ƒe mɔ dzia, a akpɔ ɖagbe ɖagbe. Ne nae me le ŋke si woava kplɔ va ame ɖewo lea, Satana mɔ nyi. Me yawoe nyi Mawu va mɔa. Mi tsi tsitre le nya ma ŋti sɔ kplɔ tɔgbi sewutɔa ɖo. Eyi ya me dzi be ya na ne mia hu ŋku na ye. Be ame ɖeke menyi Mawu ƒe ame le fu me ɖeɔ, abe lé yi papa ma gblɔe gbemagbea be mía ame ɖewo mídzo nyi dekɔnutɔ, nyi Satana viwo. Ne wotsrɔ̃ mía, mele eteƒe o. Mía gbɔ wo va kpla nuɔ le. Enu yi wo yɔna be vodu ye mi be nyi Satana. Vodua me nuɖeke be nyi o. Ama koe. Ke ama yi la Mawua ŋutɔ wɔa ye ne wosɔ ɖe ta le ɖe dzi. tsɔ de zevi me sɔ anyi sɔ fã dui be ne ŋgba gblɔ ya zã dza zã dzia wo nɔna eɖɔli ma ke esu ŋgbegblɛ eyɔ yɔ mi le be ma miɔ wa powder parfum ne esɔ yɔɛ kɔa ele wɔ nu vɔn vɔa nu yi mi me nyaɔ wa mi va mi bɔbɔ mia ɖokui mia va mia fiɔ mi anyi ɖagbe ne mi. Ne etsɔ ku gbɔgbɔ ɖe eme le ŋutiwò le tawò kpɔ ma ɖe, meɖeke menɔa agoɣi be yeanyae o. Emɔwo katã nɔna ɣli dom be wonyi Mawu ƒe amewoa? Fikɔ asa nàkpɔ dzidzia wole? Mede kɔ ŋutɔ gbɔ kekoea? Fikɔ kpla na ameawo le miava bɔbɔ agbɔe axɔ nu le ameawo gbɔ, ne nu tea mianɔ ɣli dom anɔ wo zum. ne be woagblɔ nya dzagbagbã adzi mɔ atsaka awɔ kɔmpɛni alé ameawo de ga ye nyi nyuitɔa Mawu amenyinyia ye ma míatɔ ankɔa ɖe ne mía nɔnɔewo.
Io, nɔvi lɔlɔwo mi do gbe na me sia me va gbe nke ƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye Edem, ne nye ame ye ne va mɔ dzi dzagbagba ne na subscribe, ne subscribe vɔ la ke va na ma video kple ame nɔvi. Ele veve ɖe, Mebe haƒe ma yi dzi edze be makɔ akpedada kɔ na nye ƒe subscribers siwo ame siwo le video ma. Aha, akpedada ne yi na mi, miawo le dɔ dzi. Efia be nufafia ele eto yi. Nufafia alo nu yiwo mele gbɔgblɔ. Amewo le fɔfɔ, amewo le nyɔnyɔ. Mekpɔ be ame geɖewo le alɔdɔ. Ne ekpɔ nyewo gbe me, nyewo gbe me haha abe ale yi metsi na mi va yi ŋtsɔ tso nyewo previous video me. Egbe nye le haha paa vɔ mi tsɔ kem. Egbe nu sue ɖe ko me ma ƒo nu tso ŋu. Nu ame ve. Gbã eya nye tso tɔgbi zewutɔ ƒe lele ŋu. He mekpɔ video gbãtɔ, nu gbãtɔ me wɔ enye be me wɔ video tsi na wo be Biblia dzotɔtɔ mehiã be ne wòado ɖe go o. Ahe nya kɔ va mía dome, eye anye nya gbãtɔ yi me, video gbãtɔ yi me o. Emegbe megava wɔ video ɖe tso enu yi wova di ɖe to be ne yewoakɔ lé korona eh, vaccine ƒe doɔ me vava. Ne wònye be nyateƒe le eme, nyateƒe mele eme be yewoakɔ wɔ avu ne ʋeɖukɔ Afrika dukɔ ne wòakpɔ vovo. Enyo, vɔ meva wɔ video tso ŋu gblɔ be menye kokoko be woawɔe ne videoa nedo va xexe aƒe míake ɖe eŋu o. No wɔe vɔ ne míkpɔ nuwo teƒe vɔ aƒe ne wòava xexe. Enya eya anya se. Mefia nu le akpa eve le video ma me. Nye gbãtɔ yi megblɔ nye be. Miabo system yi me le fifi la alo agbe yi me mi le fifi la ɖe. Electric bulb le o record. Wo TV set kura tse le o record. Ame yo wɔ nuɔ kɔ va na mi be mi zã ɖe o le mia record. Nyo watch ya camera o nye. Button camera o nye. Nye me nya nu yi ma gblɔ be enye ŋaŋla. Naɖe ke me le ŋaŋla o. Agbalẽ ɖewo le nye me kɔ fia o fifi la wa ʋuʋu ta. Naneke mele xexea me yi míagblɔ be le ŋaŋlaƒe o. Ta mehiã be yewoade video kɔ na mí o. Ne wowɔ nua le du kɔna me, ne wowɔ nua le bebe me, ne wòado va xexe, ne wòado va gaglãgbe. Ne nye ɖeviŋutsu le tsitsi, ɖevinyɔnu le tsitsi va eŋe me ɖe, nya be ɖe naneke mele ŋaŋlaƒe o. Ta yi nàwɔ le ŋaŋlaƒe te. Wɔe Ne vidiɛ nedo, ekema míakpɔ eteƒe. Mele nyaa gbɔ kple susu be mana eŋeŋutsu eŋenyɔnu be ɖekawɔwɔ ele veve ɖe, ɖekamawɔmawɔ eya tse le veve ɖe. Eyae le nu gblẽ le mía ŋu. Míaƒe dukplɔla yiwo nye dukplɔla xɔŋkɔwo abe Thomas Sankara kple etɔwo yɔ Doctor Kwame Nkrumah kple etɔwo yɔ leke wole wo yɔ ɔ, eyi ku ŋtsɔ. Magufuli yi ku ŋtsɔ kura tse ɖe nɔvi lɔlɔ ameyibɔ dzie mi le toto ameyibɔ nui me gblɔ fifi la ame yo pete me yɔ be yovowoe to mɔ ma dzi yata wova wova trɔ miaƒe asi alo wo trɔ asi megbe na mi yovowo be civilize them in how to use gun. yi wɔe be wo civilise mí, míkɔ le nu gblẽ le mía ɖokui ŋu ɖekamawɔmawɔ. Eya tae megblɔ nya ya le video ya me kple susu be ewu eve ŋutsu eve nyɔnu wova lé tɔgbui zewutɔ fifu la. Mímenya tɔgbui nɛ ne woagava lée o. Nusɔ yi me be magblɔ na tɔgbuiwoe nye be ɖe, game su, wòdze be nowɔ nu sia nu le bebe me eye anye gbãtɔ. Evelia, Yevuwo ƒe nu ɖeka yi wowɔ le Berlin hafi wova ma Afrika ɖe wo ɖokuiwo me nyɔɔ ɖe, Womeda asi le eŋu o, egale eteƒe. Ewòe nènye Kristotɔ nèke ɖe nye wo video ya ŋu. Mele nana nànya be Kristotɔ yiwo va Afrika be yewova evangelist, pastɔwoe, bishopwoe ɖe, woawo kple yevu yiwo va fi mí ɖe, woawoe noa ti le agba ɖeka me. Do is a system do program wo ɖokui be wo ɖe yi ne na va yi wɔ eya ewo tse yi ne na va yi wɔ eya na gbi ne vivi na mi yovo we fifia wo me ga le yovo zã o mi ame yibɔ ya le zazã ame yo bɔ yo ƒe de ɖe he yovo dzo ame yo kɔ da ɖe be ne nɔ dɔ wɔ na yi ɖe wa we nye mia ƒe government we ya ta me le ŋgɔgbe kpɔ le agbe me o Nyateƒe ɖekae mana wòase le agbeŋkeƒe ya va la dzi. Tɔgbe, mede kuku na wòe. Ame yiwo ƒo xlã wòe ɖe? Tɔgbe, ame yiwo ƒo xlã wòe ɖe? Mede kuku na wòe. Fortify them, bla wo ɖe go ɖeka me. Initiate them, eya medi be matsi na wòe.

Be ne èdi be yeanɔ agbea me ɖe, unity ɖe menye nu me ko wokɔ wɔnɛ o. Ɖekawɔwɔ menye nu me ko wokɔ wɔnɛ o. Amewo le ŋuwò, magblɔe fifla, amewo le ŋuwò fifla. Megblɔe va yi be ega le Mawu megbe ɖe ega eyae kplɔe ɖo.

na gbi ene vivi na mí. Wova lé tɔgbui ɛɛ Zewutɔ kɔ dzo. Mí me nya ci ka woava nu le fima o. Ama ci ke woava nɛ o. Abu yiwo kɔ le ŋɔti me to na mí kɔ le mía tɛsi kura cɛ mé nya finɛ o co eŋɛ me. Ne mí me wɔ ɖeka o ɖe, fifi la, Government yi le mía si yi wɔe be mí le fuɔ kpe, yi wɔe be agbeɛ sẽ ŋu wòdze be nàsi do gbe, yi wɔe be ame yiwo nye politician wɔe woawo koe le agbeɛ ɖu, yi wɔe be gbe sia gbe wofɔ gava le ga do le yovowo gbɔ. Ewɔ menya nu yiwo le dzɔdzɔ o. Míabe politics wɔe kple míaƒe government wɔe ɖe he yovowo dzo le mía ɖe duwo me ɖe eya wokɔ da ɖe be ne wòanɔ dɔ wɔm nɛ. Ta ayie ya míakɔ zɔ, ayie ya míakɔ zɔ le agbeɛ me aƒe míate ŋu akpɔ dziɖuɖu, míate ŋu akpɔ vovo. Eye amanɔme me gblɔ nɛ. Woahlẽ tso gbadagbawo ƒe gli me ava Beni duɔ me, ava yi Tɔgo duɔ me, ava nɔ ŋuwo ta ɖe dzi. Ya ko mía ŋea mí kaka ɖe fima me be ɖeka mawɔmawɔ ɖe míanɔ fuɔ me. Ɖekae me be míawɔ ɖe etso fiawo gbɔ. mebe mekpɔe le comment wo te amewo be edumeviwo wɔ ɖeka vɔ esusɔ fiawe, efiawe, tɔgbewe eye aƒe nyagblɔ me le. Ne midi be agbea ne vivi ɖe sigbe wodze be mene wòanɔ ema, ame dzralawo va sugbɔ le mía dome akpa ta edze be mibla ame mawe. Mava ka asi eŋu magblɔ be medi be mawɔ nane vɔ mava klãwò daɖɛ ɖe ao. Enu va yi. Nyemekpɔ be ana ŋgɔgbe ɖeɖe mí o. Ame kakla, asi ame da ɖe, ame kakla da ɖe be, makla wò da ɖe be megbɔna ɖe wɔ gbe ɖe. Mitasi agbee, makpe ɖe mía ŋu, meɖe kuku. Makpe ɖe ma, mía ŋu. Yevuwo va yi nɔ Berlin wɔ meeting do va ɖe. Womekla ameyibɔwo da ɖe o. Mebe, politician woe ɖe. Yevuwo ƒe dɔtsɔviwo nye. Yevuwo ƒe kplɔdoviwo nye. Ne ekɔ ame woame ewo kɔ da ɖe ame woame evea dole me, ɖewomahi woaɖe tɔ. Nyemaƒo nu didi o. Enya sue me be magblɔ koe nye be, tɔgbewoe, ame yiwo le mia ŋu ɖe, minyrɔ wo ɖe tsi me, miɖo mawutsi ɖe ta na woe, ne agbie, nevivi, ne ɖeka wɔ o, nevivi. Ame yiwo wɔ tadodzinu menye ame yi woakɔ ŋua mifra kɔ va nɛ wòadzra wo. Menye ame yi woakɔ dɔla pepa ɖeka wallet aɖe me le wallet ne makɔ dɔla ɖeka pepa ɖeka kɔ fia. Woakɔ dɔla ɖeka kɔ me dɔwuame ta woadzra wɔe tɔgbe. Dɔwuame ta ame yiwo ƒoxlã wɔe ɖe woadzra wɔe. Midi be agbe nevivi. Nɔvi lɔlɔ, video ya mɛ ne wòasu tɔgbewo si be meɖe kuku na woe. Ne wonyrɔ woƒe ame yi wokpɔ be wole ŋute kple yiwoe ɖe, de tsi me ne woyini shirt woe na agbe nevivi. Ne womegada asi le wo ŋu ko sigbe o. Mila ŋuɔ na ameyibɔ ƒe susu ɖe ne wòaŋu ameyibɔ ne wòakpɔ be ɖe. Teƒe ya gbeɛ ɖo zɔ nɛ. Mawu mele teƒe ɖeke o. Anyigba dzie ya nye dziƒo. Ne mía se vivi na gbeɛ. Ne edzo le Afrika va be yi eɖe le vacation le yovowo ɖe ɖe, elẽ gbee. Elẽ gbee. Vɔ nyateƒe, agbeɛ vivi le fima. Eya ta mile egblɔ be, Jonas atsi na wò be yovo le dziƒo tu, míawo ya míle anyi, míle ehiã me, míle dzo mavɔ me le gbeɛ do ɖa twenty four seven le le Kristo hawo dzi kaka míaƒe ʋeme hawo kura tse ɖe wova le edzi eʋeme ha tsitsiwoe, bɔbɔbɔwoe, viviwoe ɖe wova trɔ zu Kristo tɔwoe ƒe hadzidzi. Nyemaƒo nu didi o. Mebia dagbe na ame sia ame. Míanɔ kame nɔvi lɔlɔ̃ me.